माय बाप मरला के बाद दीदी के खोज पुछारी कखन होइ छै जहन घर में कोनो काज रहत जेना कि मूड़न उपनयन बियाह तखने ताहि से पहिने भरि साल ओ दीदी मरली कि जीली कोनो खोज खबर नहि बुझलियै तऽ से अहाँ सबके हैया हम एहि वीडियो के माध्यम से देखा रहल छी कि दीदी के केहन स्वागत होइ छै हेलो हेलो हाँ दीदी गोर लगै छियनि ठीक छथि ने कनिया खूब खुश रहू सोहागवती रहू पुत्रवती रहू आ कनिया आइ केना मोन पड़ल दीदी दीदी केहन बात बजै छथि से कहत तऽ अपना लोकके लोक बिसरलै यऽ हँ केना कऽ बिसरि जेतै हेतै अपन लोकके बिसरल नहि कनिया भरि साल केओ नहि फोन करैए जे दीदी केना छै नहि छै दीदी जीवतो छै कि मरि गेलै तैँ कहलहुँ जे आइ केना मोन पड़ि गेल हँ दीदी फला तारीख के बसकट्टी छियै बुझलखिन देखथुन दीदी कोनो हँ नहि चलतन हिनकर कते बड़का पोस्ट छनि जे भातीज के बेटा के उपनयन छियनि बुझि गेलखिन तऽ हिनकर भगवान कते बड़का पोस्ट लगा देने छनि दीदी तऽ सुनथुन ने हिनका किछु नहि आनयके काज छनि बुझलखिन ई ओहिना अभिहत आशीर्वाद दिहथिन वएह बड़का भेलै ओहिसँ पैघ भेलै किछो से कहत हिनकर आशीर्वाद कतऽ पेतै से कहत हँ हेतै तऽ ई एकटा काज करिहथि तैयार रहिहथि कोनो नहि हिनकर हो नहि चलतनि आ किओ जेतनि एक लपकन आ मोटरसाइकिलसँ लऽ कऽ चलि अयतनि बुझि गेलखिन हँ आ किछु नहि अनैके काज छै सीधा ई आबि जइहथि ये कनिया आब हम कोन जोगरक छी नहि उठल होइए नहि बैसल होइए हँ तऽ ठेहुने नहि काज करैए तऽ हमरा नहि गीत गायल होइए तऽ हमर कोन काज ओतऽ से कहू दीदी एना किया बजै छथिन हिनकर कोन काज दीदी हिनकर बड़ काज कोन काज केना नहि छै ई गीत नाद नहि गेथिन ने कम से कम दुआरो पर जे बैसल रहथिन तऽ ई तऽ हेतै ने कि हँ एकटा मनुख केओ बैसल छै से नहि बुझै छथिन कम से कम हिनका लोक किछु पुछबे आछबे करतनि बुझि गेलखिन आ कोनो बहाना नहि चलतनि ई सीधा अबैके तैयारी करत या हम फोन रखै छियनि कते कहला के बाद दीदी एली तऽ मुदा एकटा पच्चर के लऽ के एली पच्चर के तऽ अपना नैत के लऽ के एली बुझलियै तऽ आब कहै छी उपनयन भऽ गेल रातिमो भऽ गेल सभटा पाहुन तऽ उपनयनक पराते चलि गेल मगर दीदी जे जेती से जेना कऽ दीदी के केओ अन्ने छै तहिना ने केओ दऽ एतै दीदी के तखने जेतै दीदी तऽ आब अपने मुने तऽ नहि जेतै आब ओ दीदी छथि रातिमके परात तक बुझलियै उम्हरसँ केओ कहत कि हे हे हे हे, गिलास फोड़ि देलकै के फोड़लकै दीदीके नाइत केओ कहत कि चाय हरेलकै के केलकै दीदीके नाइत केओ कहत चदरि फाड़ि देलकै के फाड़लकै दीदीके नाइत आनो जो केओ केने रहै छै तऽ ओ नाम लागि जाइ छै दीदीके नाइत ततबी नहि सब मिल कऽ की कहत आब आ मतलब आपसमे एक दोसरमे बात करैत रहत कि एह रातिमो भऽ गेलै सब चलि गेलै दीदी कहिया जेतै से नहि कही किया छै आब से किया नहि गेलियै बरुआ मायके नैहरासँ जे बच्चा सब आयल रहै छै ओ सब तऽ एहन सज्जन आयल रहै छै जे ओ सब तऽ जतऽ ओकरा माय बैसा दै छै ततै बैसल रहै छै ओ सब कहाँ किछु बदमाशी करै छै ने जे करै छै से तऽ इम्हरके लोक करै छै बुझि गेलियै मुदा आब कहै छी जतेक शरारत वाला काज भेल अछि ई चद्दरि फाड़ब चाय हरायब गिलास फोड़ब सभटा ओ नैहराके बच्चा केने रहै छै बुझि गेलियै मुदा ओ सब तऽ उपनयन पराते चलि जाइ छै बुझि गेलियै तऽ जे रातिम तक रहैया नाम तकर लगैया ताहि दुआरे बुढ़ापामे यदि नैहरा जायब तऽ असगरे जायब नैत पोताके लऽ कऽ नहि जायब बुझि गेलियै यदि नैतके लऽ कऽ जायब तऽ दीदिए सनके हाल हैत दीदीके नैहरा अबैत काल जँ नहि आयल होइ छै तँ मोटरसाइकिलसँ उठा कऽ सभ लऽ अनै छै बुझि गेलियै मुदा जाइत कालक हाल दीदीके देखलियनि बुझलियै आब दीदीके कहानी